Dofir sinn ech do.
Kanns de dat? Oh, en Hack souguer. Kuck dat mol un. Gutt méchs de dat. Ech hunn just Angscht, dass dass de Storage Room dës Kéier erëm ënne wäert sinn. Dat hat ech d'lescht Kéier meeschtens an dat war sau nerveg.
Sou verkackt, sou verkackt. Nee, ech si Schoss. Egal.
Also, a wann deen nach schéisst, denkt drun direkt bei e goen an de Pager beäntwerten.

gesinn Woah, er kann da net sinn Dat huet mech gesinn
Tjo Ja we chasen Re start he Ja Jo
Näischt un ze fänke mat deem Asiato Hei hie hält Sabbel
Fong kann mer erëm muss ëmmer sou oft restarten bis mer erëm uewen hunn den Storage Room.
Mir stu mo wég just kann mo net an der Gegend vun der Fënster net sam mech gesinn. Ka jo net sinn.
Mir an nach schnell Klopp gefall. Du warst echt wéi so gut wéi Neenchen ëmmer erwësch gëtt. Halt de Bak, dat gëtt wouer. Dach!
Ja fong schlecht gesoch schon. Gell? Obwohl es gleich gesund und schlecht war. Dach, dach, schon Schalt einfach drauf. Bah!
For my brothers.

Ah, schön. Wann, wann, de, wann du listisch gesäis spamst de acht fir lassen sech op de Bur leen da kannst du
Ja ich spiele yes, geil Hei das gut Ech mache de gun nech
mat dës ka perfekt de, de Manager direkt ne de Storroom an dem Raum wo wun ke Fliggerer geet. Äh.
Oh.

Hei ënne schéint wuel näischt ze sinn.
Ah, dat wär perfekt.
Nee, du dat du fond oder?
Ass nee.
dat mal hei iwwer dran trëppeln?
Ah, ass rëm hei oewen, ass rëm hei oewen, okay. Okay.
Mee déi Dier niewent drun ass rëm zou, dat heescht den Manager ass net do. Kuckt ob der den Manager, Manager fannt, dat ass den Typ si mat enger halwer Glatz an engem schwaarzen Anzug.

Kann dann net sinn dass déi éischt Kéier sou gutt gaang ass an dass mer elo mol net méi erakommen.
Déi éischt Kéier hat mer et scho bal perfekt hikritt. Mee souwisou och wa mer wa mer ënnen eru eraginn da brauche mer awer de Schlëssel.
Majo mee dofir ass Manager jo do. Dir gett lo scho gesin. Jo an hues lo schon deng Mask gedoen. Da muss de net d'Geisel awer herno mat heihinner an da verstoppen mer se hei well sos. Jo.
Dee bleift lo déi ganz Zäit hei bausse leien. Nee grad net, dat dierf grad net geschéien well all d'Ziviliste vun anescht kënnen dr flécken.
Hä? Nach een, do kënnt nach ee an der Gesäit en.
Dann bringe mat heiner schnell. Hallo wer reagéiert den net ah! oh, den Asiaten Das näich geschiet lo lo water Oh eierlech hei
oh je. Nee, de Raum wo sowieso an vun do hier.

Dat heescht perfekt dës Game am Fong. Okay. Sou laang kee gesi gëtt.
Ja.
Fuck, do gëtt Ruck. Wat ka oh mein Gott, geet ze mir op de Sa!
Här Schloian! Oh.
Di ran an huelt se, sinn Zivilisten! Okay, sinn um Buedem, sinn um Buedem. Kommt schnell hëlfen se ze fest ze fesseln. Oh, dës kënnt mat 3 gréng Autoen an ee schwaarzen.
Schmant et, schmant et. An denk drun elo ze schleichen am beschten och.
Kann et net sinn se huet mer direkt zou gesinn oh ech gesinn do een um Daach oh wéi witzeg. Moment Moment ech brauch lo Hëllef hei jo Yann oder Joshua. Jo jo jo ech komme mat. Hei huet ee vun äerch Helden nach eng Geisel ausgewielt déi trëppelt lo hei ënnerdrunner gell. Dann so duer me soll sech sëtzen.

Op plus wëllt die Mission net ofbrieche well schon 80.000 vun engem Offshore kommt bezuelt.
Okay lo serie.
Fu bis Dir schon de wat vubau ze stoen bleift. Eich dir schon an die an. An Jom dat ass ka gut.

Du hast grad irgend een Trapen erop gaangen op jidde Falls jo. Boah nee si mer grad mega vill Flicken. Jo dann komm léiwer mat hei.
Soll ech vläit och a sou wéi Joscha meng Mask undun oder wéi déi Jan? Jo awer waart bis de um Neck bass. Ah sou ech hat mengt virun hinne sou. Ah jo, ähm, äh, ass nei Fianzbriechen. Muss ech Bescheed soen.

Kuckt do bei äre Computeren niewendrun um Büro, dass op den Numm vläit drop steet. Oh, dat war knapp. Oh, dat war knapp. 98 Sekonnen. Ass och richteg Numm. Nonch.
Dat ass de falschen Numm!
Da steht muss Karen T Handley oder irgendwie selbst stoen. Karen kann net ofbriechen.
Nee, leider net. Du muss mal bis du fertig bist, bis man weiter, bis man andere kann machen.
Und dann war mir schon mal Krenner der Gurte, gell? Und dann plus, dass der Computer nicht hier gesehen ich gerade. Ich muss nur noch hochkommen.
Ah, ah, du kucks op Nimm hei. Ja, du musst ja.
den richtigen Numm fannen.
An du simmer anere Numm. Ja.
An den steet am Manager sengem Büro, dee war ech kucke grad. Fuck!
Und ein Geise.
Halt muss in den Pager Band verkommen, schnell. Ich gehen. Die andere Seite haben wir mal direkt. Schnell, schnell, schnell, schnell. Gedréckt halen.
Okay, an dann hëlls du säi Kierper, dréis mat an de Raum vu Computer, wou si grad mat Computer sinn.
Dat ze fannen. Da war knapp.
An da kann man de richtige Computer ausziele goen. Ech soll mein Kalcomputer duerchlafen, meng Säcke Nee, nee, nee. Modus.
Nee. Okay, wa mer Gléck hunn, kommen elo en plus keng Dénger méi hei rower. Ass net sécher, mee wa mer Gléck hunn. Ok, ech gi mech scho mol. Nach 6 Sekonnen, da kënne mer. Fuck, do ass nach een. Wou? Do. Kënnt hei elo um Eck. Moment. Ehrlech elo? Ah, dat war mol de falsche Computer hatten, oder? Ja.
Was mat deem heiënnen? Da restarten mer alt erëm.
Wéi heescht deen? Ech kucke se op HW.